Hi i welkom na un episodio nobo di Kurashi Podcast. Mi nòmber ta Angèle Marie i awe lo mi ta boso host. E podcast aki ta un inisiativa di Komité di Konmemorashon pa Salo di Sklabitut i e tema ku nan ta bai fokus riba dje e komende yaren aki ta Kurashi. Nan ta bai hasi diferente aktividat i inisiativa bou di e lema aki. Awe mi tin honor di ta sentá huntu ku Isaline Calister. Isaline, welkom. Danki, danki. Kon Isaline ta sintiendo awo aki? Awor aki mi ta sinti mi masha dushi mes. Hopi bo kreditu. Sí. So mi tin un dia kaba na Kòrsou preparando pa e Kaya Kaya i tur hende ta lif, tur hende ta leuk. Dus mi ta ègt enjoy. Great pa tende sei tambe ku e dianan ta bayendo bon te sí. ainda. Hopi bon. Sí. Awe nos ta papia di e topiko di kurashi. Mm -hmm. Kon Iselin ta defini e palabra kurashi? Uh, pa mi e palabra kurashi ta mm, nifiká um, pa bo tin, pa bo enfrentá bo miedunan. Um, Sí. Kon bo ta enfrentá miedu? Mi ta kere miedu ta algu ku nos tur ta eksperensiá i tin hende ta laga miedu kibra nan, tene nan di hasi algu, di enfrentá e miedu. Anto pa mi kurashi ta un kon bo ta enfrentá bo miedunan ku bo ta. portá botin tur dia. Si Iselin wak bek den Iselin su bida personal, den Iselin su karera musikal tambe, kiko ta e momentunan kaminda e miedu ei a surpasá e kurashi? No. Laga mi pone asin aki. Mi ta un hende ku tin miedu hopi. Anto na dado momento mi a ripará ku. Mi ta bisa no djis pasobra mi tin miedu. Dus bo ta haña un hende ta puntra bo un kos, prome kos ku mi ta pensa, mi por, mi por no, mi no ta hasi'e. M'a realisá esei hopi trempan den mi bida i m'a traha un deal ku mi mes, semper nos ta bisa sí, maske ki sort di miedu. Semper nos ta bisti si, anto nos ta wak kon nos ta saka nos kurpa for dje situashon ei. Anto, pa mi esei ta kurashi. Pasobra el a yuda mi ku na diferente manera. Pa promé, bo ta realisá bo mes ku hopi kos ku bo ta tin miedu di dje. na final di dia no ta dje erg ei. Pa di dos natural tin cierto cos cu bo ta realisa bo mes, bon, ta bon cu mi ta tin miedo pa esaki, pues esaki si mi no por of esaki si no ta bon pa mi. No ta cos pa ami tambe. Pero hopi mas tiki cu bo ta kere. Y enfrenta miedo tur dia, por ehempel, ta duna bo un. un forsa, e ta duna bo un forsa nobo ku ta pone ku kosnan no ta mustra tantu spantoso mas na dado momento. Dus bo ta manera kònker bo miedu. Dus esei ta un proseso ku ta bai. Poko poko, pero ya si bo tin suerte bo tin bida largu, mi ta spera ku mi tin bida largu, anto na dado momento bo ta kuminsá disfrutá di loke e ta tresé bo. Dus na dado momento, te na ora bo tin miedu mes, bo ta pensa, ah, nos ta bai hasi e tòg, paso kis Casi sigur e cos no ta mesun erg manera m'a pensa. Bo ta cuminsa haya manera un cierto seguridad den bo capacidad, den bo mente, den bo habilidad di recupera. Anto esey ta hopi. Y bo ta haci yen cos nobo y otro cu tambe por enriquece bo bida. Pasobra tin un quote cu ta bisa. Practice makes perfect, but eigenlijk practice makes better. Tambe, tu dos. Eigenlijk perk practice no ta make perfect pasobra te ainda mi no a yega n'e perfect. It makes it better. Anto si bo tin pasenshi, anto si bo tin hopi determinashon, kada be ku bo practice e ta bira better and better and better. Perfect mi ta duda, pasobra perfect ta hopi di deseá. Mi sa cu ooit m'a yeg'e a haci algo of logra algo cu m'a haña perfect. Pero esey no ta loke mi ta aspira na dje tampoco. Pa mi perfect un tin ki, e ta gewoon un term cu hendenan ta usa, pero perfect. Pero con bin tambe? Pasobra tin hopi hende ke ta experto por ta den un cos so, y no un manera diferente cu nan ta haci. Con bin no tog e Mi ke ta perfect den porta cantamentu. Mi no ke ta perfect den cantamentu, mi ke ta bon den cantamentu. Anto perfect, kiko men perfect? Wou, mi ta artista, dus mi ta, nos ta papiando over di arte. Ami ta kere arte ta loke bo ta. Anto nos niun nos ta perfect, dus mi ta duda ku un arte por ta perfect. Wak ami por, mane na nos bisa mi ta traha den un kantika, mi ta keda, schafe kantika te ora ami ta haña. Ke kantika ta bon, bon enough pa mi por present'é na mundu, pero e sin ke mi keda perfect. Paso si mi keda buska perfect, mi ta kaba nunka. E kantika no ta sali, bo komprende? Esei ta esei mi ta bisa mi mi alumnonan, tin ora mi ta bisa nan atende, un kantika bo ta skibi, no ta kasa bo ta e kasa, no ta mundu bo ta e salba, ta gon un kantika. Dus, Ora abo disidí ku e ta kla, e ta kla. Si bo ke hasié di nobo, bo ta hasié di nobo, pero at some point, it's enough, e ta bon. Iselin ta ripará tambe ku awor aki ku hopi mas tantu aña di eksperiencia tambe ku práktika, bo por mira esei mas fásil ku den begin, ora bo ta kuminsá, anto tin hopi hende su opinion, por ta bo mes opinion di bo mes. cu ta pone cu e ta stop bo di por haci esey? Yega na e bon? No, pasobra mi ta tin un, mi tin, mi ta tin un bon, nta ke un bon iluminacion di Papa Dios, nunca, nunca, nunca mi no tabata worry cu otro hende. Cu e ta, cu e ta trece un otro tipo de paz, segun mi. Sí. Loke pe- e problema ta cu mi mes eh, ta mi critico di mas grandi, dus mi ta tin cu satisface mi idea di kico ta bon, cu tambe tabata un otro job. Sí. Pero otro hende su opinion, no. Esey. Nunka mi no tabata èkt hopi hopi interesá aden. Anto mas grandi mi a bira ménos. E koe ta fabuloso. Mi por konsehá tur hende pa lego mai wòri. Wak foral ora bo ta artista, ora bo ta kantante, tur hende tin un opinion over di un kantika. Tur hende tin opinion over di un. Pero. na mes no hopi bia na mes no por haci algo mijo yes. dus why di come di bay worry y ta mas facil te quiere duna opinion tambe para na canso duna un opinion de un cos cu hopi hende ta experto aden sí. pero ya esey um no. No ta un kos ku mi ta bai pèrdè hopi tempu wòri kuné. Natural, mi tin sierto hendenan den mi inner circle ku mi ta valorá nan opinion. Dus ora mi ta traha algu, manera bo ta traha algu, un obra di arte, tin un proseso ku bo ta pasa den. Bo tin e proseso promé kaminda bo ta obsessed ku loke bo ke traha. Bo ta great, great, great, great. Pero semper den e proceso ey ta bin e momento di duda. Un Sí. momento caminda bo ta basta leo caba, anto bo ta lanta mente bo ta hay cu no, E kokin ta bon. e kokin ta bon, Sí. mi ta malu. E ora ey ta e momento pa bo puntra bo inner circle, e hendenan cu bo ta confia, e hendenan cu bo ta balora nan opinion y nan smaak. Bo tin cu step, bo sa sali for di bo bubble, anto laga otro hende wak e ora ey. Pa nan duna bo nan opinion, anto di bo por mira e bo obra di arte mas den un bon perspectiva pa bo por sigui, pa bo por kab'é. Anto esei ta un proseso ku tur, tur artista ta pasa den. Bai nou mi sa, anto bai nou mi tin natural e bon inner circle ku mi ta konfia. Anto ta tur ora mi ta hasi loke nan bisa tampoko, no? No, so esei ta mi pregunta aki, como ta discern tambe ki ora si ki ora no? Paso na al fin y al cabo ta bo ta e artista, ta bo tin cu gusta e cos cu bo a traha, ta bo tin cu dicidi. Dus bo ta laga e hendenan wak, bo ta laga nan duna nan opinion, Loke esei ta hasi ta klarifiká bo mes su opinion. Dus si abo ta haña manera bivoorbeeld, Madram ka tin ke ta bon, ma laga kuater di mi yendenan close tendé, si tres haña ke no ta bon, anto mi haña mal bai, si esei ke men ku ami si ta ña bon. Bo a komprendé? Esei ke men mi sa, ami sa e hora ei mas mihó kiko ègt mi ta pensa. Bo bai puntra'l tòg, p'e uiteindelijk bo ta sa fo'i den begin ku ta e seki Eigenlijk bo bo sa sa, paso tabata e artista, pero bo tin bo momento di duda, anto e ora ei bo ta tuts ehm bo loke bo ta trahando ku otro hende ku ta yuda bo defini bo mes opinion, tu un kos ku bo mester pa bo por kaba e obra di arte, òf e kantika, òf e film, òf ehm. e podcast. Bo sa? Dus esei mi ta kere ta importante pa bo tin hendenan ku bo ta konfia, ku bo sa ku ta onesto, pasobra esei bo mester por konfia ku nan no ta bai bisa bo djis pa tene bo kontentu. Nan mester ta hende ku ta no tin miedu di ta onesto i ku bo ta gewoon bo sa ku nan tin smak, bo ta individual un smak ku ta ongeveer ku ta pas ku esun di bo. Dus, ya. Den e mundu di músika, e ta hopi basá riba gevul, riba intention ku ta bin from gut feeling? Di un parti, pero músika ta un. Ya ta un profesion. Eseki men ku tin hopi kos ku bo por gewoon studia. Bo por studia songwriting, bo por studia kanto, bo por studia areglo. Dus, mester tin algu di un gut feeling, pero komo profeshonal, ami no ta kere ku tur kos ta basá riba gut feeling. Mi ta kere e setu. Bo mi ta bay bisa un cu basta strak, pero e verschil entre un hende profesional cu un hende cu ta un amateur, anto un amateur por ta un bon amateur, no? Pero un amateur, amateur ta pensa cu nan mester di sinti yen cos, feel yen cos, cu ta e cos ta hopi magic. Anto un profesional sa. Mi por gewoon sinta, skibi un kantika awor aki, op komando. Anto e kantika ta sali bon. Anto e kantika ta bai ta melodieus, e kantika por ta esei, esei ta ègt un verskil hopi grandi. Mi por gewoon sinta, disidí, awor mi ta bai start un kantika. Natural bo tin e momentunan ku algu magical ta pasa. Ta bin, ta parese, sí. Sí, ora bo ta profeshonel esei tambe sa pasa, pero esei no Mesora ta un mihó kantika, por ehèmpel, ku un kantika ku bo a sinta tra kon ku bo bring. E vershel no ta dje grandi. Entonces e ta ménos tambe ora ei, dus pa un hende ku ta profeshonal di e motivashon, e strike di motivashon ku lo ta haña. Motivashon ta mas importante, sí. Bai sinta, trai bo piano, sera bo grupo den un kàmber. Paso bo opdracht ta pa bo skibi un kantika pa per pa siman, djis bai sinta hasié. Bo mester ta disipliná e ora ei. Bo mester ta disipliná. Bo no mester warda e inspirashon yega, download aki nan nan. No. Ami ta, ami no ta kere den esei. Okay. Ku a por ta teniendo hopi kreativo ku tur dia nan ta haña, mester teniendo ku ta asini. Pero ami sa si mi drenta un studio ku awe mester tin algu, mi ta bai tin algu. Mi ta gewoon inventá un kos on the spot. Si mi mester di tin un kantika pa otro siman, mi ta gewoon bai sinta, mi ta traha un kantika pa otro siman. Anto e kantikanan no ta ménos bon ku esnan ku bin bai Magic. Sí. Dus un skill set, e tempu ei, e energia ku bo tin den dje ei tambe ta matter mesmu tantu. Sí, pero bai hinka energia den studia tambe, no? Bai hinka energia den studia, bai hinka energia den kultivá skills, kultivá konosementu di akòrt, kultivá konosementu di kon un kantika ta den otro, sinta den otro. Begin tot einde, kon bo ta den otro. Bai ku mi a di esei nan, kon ei ta. Ta kenis. Bo antes na e na Merka, bo ta tin na Broadway gewoon studio, studio, studio, studio. E nan a ta sinta di nuebe pa sinku tur dia tra kantika, tra kantika. Anto hopi di kantika nan e ta gewoon bira hit. It's a job. It's a, it's a, e no ta, e ta arte, pero e ta gewoon un profeshon tambe. Zelin ta pensa tin hende ta, mi no ke bisa flojera, Pero no ta willing pa put in those two thousand hours pa por yega na esey? Two thousand no, ten. Ten thousand hours. Ten, ah, ten thousand, si. Nan ta bisa ten thousand hours, hours bo inverti bo ta bira bon den algu. wak, nan nos, mi ta bai duna bo un kon mi ta mir'é na conservatorium. Ok. Ok, bo tin, bo tin e hendenan hopi getalenteerd. cu nunca no a siña atrás, nan ta flow, pero nan ta asina getalenteerd cu meh. Bo tin hendenan cu ta menos getalenteerd, pero cu semper atrás. Anto bo tin everything in between. Ehm, mi teoria ta, ehm, talento, bo ta nanzi cune, e ta eigenlijk unfair. Talentu ta ken ta haya talentu. Pero bo karakter ta e manera ku e ta bira eerlijk. Ku bo karakter bo por traha pa bo yega na e mesun nivel ku un hende ku tin hopi talentu. Pero esnan ku tin hopi talentu i ku sa di traha, nan ta fly. Nan ta bira Beyoncé, nan ta bira e hendenan ku ta ègt fly. Ta e ora ei si nos mester keda un formule a walking. Kiko ta e karakteristicanan? So walking nos ta papia di disciplina, nos ta papia di put in bo ten thousand hours. Kiko mas segun Isaline ta e cosnan pa un hende por make it como artista? Wak, bo esaki ta pret, bo por haci tur e conai and to still not make it. Pasobra bo mester tambe di un dosis di suerte I guess Ku no ta un kos ku bo tin den bo man, pero ami ta kere disiplina, bo mester bo mester ta bo mester tin un bon orea por ehèmpel pa melodia, bo mester sa hon kon pa skibi kantika, bo mester sa kon pa rondoná bo mes di e bon hendenan, bo mester tin bon management, bo mester tin un banda ku ta konfiabel. Bo mester, ya hopi kos wak. dia ami a kuminsá, hopi hende a bisa mi, ya, kanta na Papiamentu, niun hende no ta komprende Papiamentu, kiba ta bai hasié, pasobra dikon bo ta kanta na ingles, dikon bo ta bai kanta na portugés. Ami ta kere gewoon kanta na papiamentu. Mi ta sinti ku mi mi historia ta hopi mas ya interesante, hopi mas real, hopi mas. Anto des mi di, desnos mi wenda no ta tende mi, pero es esaki mi ke hasi. Esa esaki mi ke ekspresá mi mes tambe. Es esei dei aki mi ke traha, e kantikanan aki mi ke skibi, ku e hendenan aki mi ke toka. Tur hendenan cu a bisa mi no hacié, uiteindelijk ora cu mi CD a blow up, semper nan ta ta sa cu lo mi a bira. Boso, pasobra mi ta gayabo ki chance lo mi ta tin bibando na Hulanda, cantando na Papiamento, pero tog na Hulanda Mi CD a bira hopi succesvol. No na Hulanda so, e tempo prome cu mi haya mi yu, mi a bia rond mundo cu mi muziek. Na papiamento. Na papiamento. Cu mi canticanan, cu mi historia, mi a bay tur caminda. Despues cu mi a haya mi yu, mi no ta kier a biaha mas. Dus mi a gewoon stop. Paso been there done that anto mi yu mi ta corda ma cabe aña mi yu mi ta na India somewhere ta toca ma ey bira loco paso mi ta gom bisa why am I doing this At some point bo ke bai cas mi ta kere. Mi kere bai cas. Si. Dus e ora ey mi a bel mi management mi di cu nan mi no mi no ke biaha mas. Pero mi a enjoy mi mes increiblemente hopi bayendo tur caminda bay toca. Ku mi ka tigna na babiamentu. Dus esei dikon mi sa ku m'a invertí den un bon zonido, bon músiko. Mi ta kòrda mi ta tin ku traha mi kòver di mi CD. Promé mi ta kere hon sa ku un potrètnan di ku mi tende. Sa ku un bon potrèt profeshonal, buska un un make-up artist hasié profeshonal. E muzik ta asina bon. Esei ta sigui biba. Bo comprende? Dus uiteindelijk mi a haci tur cos riba novel nivel top profesional cu uiteindelijk ora e cd a sali e tabata gewoon algo cu ta por a resona tur caminda. Pero mi mi ta kier mi ta tin suerte, mi mester ta tin un tiki suerte pasobra Esey tambe ta un parti esencial di di como por si bo por logra algo si of no. Mente ke loke tambe ta set Isaline apart ta ku it stands the test of time. Si, bon esey ta awoken mi ta mira no, mi ta realisa y mi ta mira, pero den e momento ey bo no bo no ta bezig ke esey no, bo ta bezig ku un vision mi ta tin. Mi tabata fan di di Rudy Plaat y di Chin Behilia y di Seth Wright. Mi tabata gusta nan muziek pero mi ta ke mas mas afro caribe, mi ta ke mas tamboe, mas tumba, mas nos muziek mas tradicional. Anto mi ta kier mas jazz, mi ta kier mas akortnan mas grandi, m'a tende Randall Carson, m'a tende Eric Calmes na muzik, pero nan muzik tabata instrumental, anto ami ta tin teksto, dus mi ta kier a papia ku hende ku tekstonan na papiamentu, ku tekstonan ku ta meaningful, ku ta trese algu den mi. idioma. Eigenlijk tin ora skibi kantikanan ku ami tabata mes di tende. Bo ta komprende? Dus situashonnan ku nos tur ta pasa den ku bo ke un kantika ku ta bai. Ku ta por ejemplo splika esei pa mi den músika. Si, si. Anto esei mi ta kere ta un kos di tur tempu pasobra na dado momento mi a bin realisá mi mes ku si mi splika un públik hulandes. E feeling, mi ta splika nan e teksto, mi ta splika nan e feeling, anto mi ta lag'e e muzik, papia pa su mes. Anto e tabata gewoon work. Unda ku mi a bai, e tabata work. P'esei tambe mi ta maginá mi ta un kurashi, un momento di kurashi tambe paso, bo no sa kon nan ta bai risibí esaki eigenlik. No. Un momento di kurashi ku mi a lanta, ta gewoon un dia mi a lanta. bel e musiconan cu mi ta kere traha cun'e, mi di cu nan tende, mi ta bay traha, mi ta bay traha un cd, laga nos ban train otro siman, mi no tin nada, con m'a lanta un curashi, m'a lanta, m'a bel tur hende, m'a hür un lugar un lugar di di train, mi di cu nan nos ta cuminsa cu un par di cover, pasobra mi no tin cantica. Nos ta kuminsá ku un pare kòver, anto hande nos ta wak kon Nos ta figure it out nos ta figure it out. Sí. Sí, dus nos asina nos a kuminsá. Ma kon Nos ta kuminsá ku planiá. Fiesta di Piskadó ku ta un kantika di Rio di Plata, ku mi ta, mi mama tabata den e koro ku a kanta e kantika ei. E kantika ei nos a kuminsá kuné. Komo kòver nos kier a kambié, a hinka musik di zumbi aden. Asina i ma kuminsá. Dus ta ta kon un, un, un, un vlam di kurashe dal mi, m'a lanta. Pero hopi kos den mi bida mi ta hasi, m'a hasi asina. Kon den un. E kandela ku ta biba den Isalim ku mi, tin ku a siña awor aki. Awor aki. Mi ta lanta, mi ta siña awor aki. I no a yega tin momentu tampoko ku Isalim a regret hasiel awor aki. Dus e tegenovergestelde di e emiyu mas ku aki muchu trempan. N no. Pasobra mi ta kere ku e tin zin pa bo pensa asina. Ami no ta wende ku ta bai pensa asina. Un ku a mas i kaba mi, mi ta bai sinta analisá si mas i bon òf malu. El a bai manera el a bai. Anto por ta awor aki lo mi a bisa bo, kisas lo mi ta ke. pa mi tin un tiki mas experiencia. Aunke cu, wak, mi ta tin un par di aña tocando caba, dia cu mi a saca mi e cd. Dus mi ta tin experiencia, pero mi no ta tin experiencia echt como solista. Dus, por ta lo ta ta mas mihó pa ami si no ta mi promé cd a bira un hit, pero mi di dos. I don't know. P'esei nunca ta e bon pa premirá ki ora esun ta bai bira. Bo no sa. Bo no sa, mi sa si cu awor aki mi ta bezig ta celebra binti sinku aña. Congratulations for me. Por prome. Anto mi sa cu e prome exito tabatin un cos di, un party cu tabata di suerte. Pero pa bo keda binti sinku aña. Riba un nivel haltu no, esei no ta suerte. Esei ta gewoon dedicashon, disiplina, pa bo kada dos par di aña bo ta trese algu nobo di nivel, bo ta un hende ku hendenan por konfia riba dje. Bo banda tei semper, bo sa, e kor ei ta kuminsa konta na dado momento. Tin un konfiansa, tin un trust ku bo build e ora ei tambe ku e hende. Si, ma build konfiansa, ma build un following, ma build un reputashon, ma keda kambia, pasobra mi no a keda mes ko, ma keda kambia, ma defini. Con mi ke ta como artista? Cierto publiek a crece cu mi, cierto no, pero e hendenan a crece cu a crece cu mi ta e hendenan cu ta interesa den loke mi ta haciendo cada bes un cos nobo, un cos otro. Y esei ta tene e cos pa ami tambe great. Bo sa, dimas tanto hende di mi edad. Hopi bianan ta sinta hasta le is DZ. Sí. Ami ta echt. Ainda tin e pashon, tin e kandela pa sigui bai. Ainda mi tin kandela pa mi siña, ainda mi tin kandela, nervio ku kandela di kosnan nobo ku mi ta hasiendo. Dus, si. Mi ta kere si tambe ta un kurashi, kurashi di laga atras. Loke tabata exitoso, anto bai den un cos full nobo, wak, kiko ta bai trece pa mi, kiko ta bai trece pa mi, kiko ta bai bira. Anto ya tin ora bo ta perde publico, bo ta perde fan, pero bo ta haña nobo, bo ta haña otro hende cu ta tambe ta interesa den loke bo ta haciendo den e momento ey. Anto esey ta tene mi super. motivá, súper kontentu, súper energized. Dus ami ta felis. Mi ta kere e e effect tambe ku Izalin ta kere asina serka di loke ta pa Izalin mes i no pa otro hende ta pone ku e out si e sobra kos nan ta outside noise eigenlik e ora ei. Outside noise. Paso Exactamente. mi ta tenendo mi mes na loke ami ke hasi i loke ami lo ke tende ainda bai. Sí. Bo m'a bisa, m'a bisa ku un biaha kaba. Éxito ta loke abo ta definí komo éxito. Loke pa abo ta éxito ta loke ta konta pa ami. Enton e eigenlijk mi ta duna mi ta duna lès, enton mi ta papia semper ku mi leerlinnan, mi ta bisa nan bo mester sòru pa bo define pa bo mes kiko ta éxito. Éxito ta si bo ta. Dua Lipa of exito ta cu bo por biba di muziek of exito ta a mi no sa pero tin yen definicion di exito anto abo tin cu defini kico ta bo exito anto yo di pa bo ta feliz anto pa mi exito ta gewoon rondo na mi mes dor di muziek y di talento y di. Cos bunita gewoon tur dia. Anto tan ten esey ta loke mi ta lanta mente pa mi bay haci tur dia? Ey, mi ta feliz. Anto mi por gewoon biba di muziek, mi por biba di mi cantikanan, mi mi ta duna les, mi ta haya super leuk. mi ta duna les na actor, mi ta duna les na cantante. Entonces den e sete yen cos mi ta si mi ta actua mi mi tambe cuminsa actua las tu aña nan cu ta algo nobo e oki tambe cu ta algo nobo pa mi pero ta un manera pa mi conta historia nan vooral hopi bia di Kòrsou mi sa nos a traha mi a traha un show over Tula en Juliet mi a traha un show over di Almasita di Desolato den tur

P'esei, si mi por sigui hasi esaki te dia mi hasi ochenta aña òf mas. Mi por imaginá mi e e aktuashon tambe ta habri un porta nobo di kreatividat tambe pa Izalina Walking. E ta habri un porta nobo. Bo a mi ta duna lès na teaterskol, anto ta un teaterskol hopi renombrá, nivel inkreible. Anto kon e muchanan, bo sa, wak mi leerlinganan tambe ta inspirá ami, no? Behalve esnan cu ta actua, mi ta wak nan, mi ta bisa, oh, wao! Sa bo ta cuminda? Pero esnan, mi conservatorium, nan ta inspira mi cu e canticanan cu nan ta skibi, nan ta inspira mi cu e muziek cu nan ta scucha. Awendia tin asina tantu muziek, tin cierto hende cu nunca mi no a tende di dje, cu mi ta tende nan dor mi ta bisa, wao! Mi no ta sa ke muziek aki ta existi. Anto. E cos ei ta tene bo yòn, ei ta tene bo na altura di loke ta pasando den mundo di muziek. e ta inspira mi, mi tin leerlei di di di Griekenland, di di Spaña, di sa Wenen, Duitsland, nos scol ta hopi internacional, dus bo ta tende. Un candidat increíble di muziek cu nunca lo mi no a tende si mi no a tope mucha nan aki. Ayi e actornan na Amsterdam tambe ta scucha otro cos. Nan ta actor, nan manera di canta ta otro pasobra nan ta actor. Dus nan ta actua e canticanan tambe. Dus e cos nan a inspira mi. Mas a hopi gana di. Den e Hasi mundo algo ei, ku- sí. Wak mi ta den e mundu ei èf mi ta tene e personahenan hopi serka di mi pasobra mi no por bai kere ku mi no a hinka dies mil ora den P'esei ta, nos ta drentando e provishen awòkí. Ba komprende? Sí. Nos ta drentando no a shen, no a mas sí, pero nos no a yega dies mil ku mi mi no ta durf yama mi mes aktris pero mi a kuminsá ku Personahenan ku ta serka di mi, mi por eigentlik ta mi mes, pero ku bo sa sierto tekniknan ku bo por usa komo pa bo just ways to tell a story. E ta eigentlik anto promé mi ta usa muzik so, awo mi ta usa muzik, mi ta usa ya. verteller, mi ta hopi bia of verteller of bo ta un actriz. Dus tin bien manera di conta cu ta haci e total, e show total hopi mas interesante, hopi mas varia, paso bo tin cu cambia un tiki tambe pa e attention span di hende nan djawoa. Mi ta yensei e hopi great, un manera hopi great pa bo. Bo mes tambe cambia, bo mes tambe ya develop bo mes como, como artista. Nos clausura, kico ta un advis cu Isarin lo tin pa un hoben of un persona waki cu ainda no a caba di cue e curashi pa proba algo nobo of pa kies pa bay cuminsa canta na Papiamentu? Wak, hopi bia e decision ta gewoon anto. Bo tin ku pensa tambe ku no ta kasa bo te kasa, anto awe dia ina nan ta kasa nan ta parti tambe, dus gewoon un desishon bo ta tuma bo ta gewoon hasié, anto go with the flow, bo sa un stap dilanti dje otro sniki poko poko wak kiko bida ta tresé bo, hopi bia e un miedu ta debilitá nos, e ta hasi nos verlam, anto ere bo no ta hasi nada, Dus just hasié, just do it manera nan ta bisa, just do, do it. it. Anto enfrentá bo miedu, anto wak e ta tresé bo. Pasobra si bo no hasi nada, nada no ta pasa. Mm -hmm. Danki un bia mas Iselin pa un conversacion hopi inspirante. Ta spera esei ta pa bo santami cu ta bes ta wak of tende caminda bo ta awoki.